watadza kubata chi time uchikoshesa zvinhu zvisina basa kuza ngaenda unotenga mbanje iye manje akabva aita account yaya yekuti akabva anonyepera tete vaya vaya kuti eh, maloti andisiya kushowa akanyepera ngende yekuti zvakati zvakati zvakati tete vaya vaya vabva watii kuna dhimo unofanira kutomumamisa maloti eh, wadii kumumamisa wadii kumurova nditete vari kuita sei vari kutaura nadhimo handiti saka ngenda mhene kuti chichikaitika akabva abata foni yani yadhimo but dhimo ayo atikugara naye ndiye atova dj wangende ndikamutsvagira musikana pane kamwe kamusikana kanonzi lisa dream girl ndakatoo ndaitospoila kamusikana keke ndikatanga kutotaura nako ndikati kaitamba pamavhidhio ange ende ndikati ndoda kuti udanane nani ndoda kuti udanane nabamunini wangu munin'ina wange ende ndobva ndatotora musikana uyoya ndotomupa hundred bucks ndotiendesa musikana out chi like ndaiziva kuti handifarire but ndaingoti ukaratidza munhu love maybe its because heis miserable pamwe munhu akaitawo bhebhi nei nei life yake chi inotanga omunakidza osiya kundirwisa ndatoraina pandatolaina chi lisa ndikati haya bamunini wangu ari kunakirwa chichichichi ukuona ndiwo madananiro akaita bamunini wangu jimoyo nalisa uyo lisa achitogara aripo ndichitomu ndichitomutengera hembe ndichitomutengera mawigi ndichitomuspoila lisa uya uya izia ndichitomutengera data but ndaitokavhira futi mamini wangu uya izia ndaitopa dhimo mari otoita zvinhu kuti tonge chi ari kuitirwa nani ari kuitirwa na na na dhimo ukuona bho vatogadzira content yavo nemusikana uya uya chichichi hapana bho anditi mumwe musi so patouya dj kuzoti ah, producer kuzoti record ndikatongo ndiye ndebva atora foni yadhimo achida kutora mari dhimo ndopaakaona mamessages adhimo natete vachinditaura ndopaakandiudza zvavangaita se zvavaitaura vakabata ndobva ndati tete ndaona mamessages enyu makandivengerei because imimi makatoudza dhimo kuti zvoni andirove but because tete dai vanga vasina kundivenga pavaiudzwa zvekumama nadhimo sei vasina kufunga kuti but malota ari kundibatsira izvezvi ndikutotengesa mafuta ake vakabva vati wadii kusiya wamurova bvaaenda kumba bva anonyepera mama kuti ndadzingwa vatanga kuvanyepera imagine but ameno like these people they try so much kuti ndirwisane namama wangene but she's got a soft spot for me vanondifarira i don't want to lie vanondifarira she treats me like a daughter vapabata and inini because handisi munhu anorwisanisa vanhu tete vangu inini vaifunga kuti relationship yangu nangeende iri perfect because handiende kwavari ndichinonyeya mukona handiende kwavari ndichinonyeya ngende saka vanofunga kuti relationship yangu iri perfect wobva watanga kusvotwa zvandaitaura zviya zvekuti vanhu vanoda kuita trauma bonding vanhu vanowirirana nana tete tiri kuti munhu anoenda kuna tete achinonyaya murume yenda zvoitwa rafi yenda zodii yenda zodii inini ndingatovhenje kushamwari kwete kuhama mukuona saka vanhu vekuti tete vaindivengo vachitirai kundirwisana sana mama but i don't wanna lie mama havana zuva ravakamborwisana chi neni anditi evha uya uya nyaya iya yaitika ndatomuregerera hapana aiwa ndakuda kuuya eh, hapana muroora vavauya vatatanga kutofamba navo haamovement bho bho bho zvese vavadzoka nadhimo uya uya hapana tiri kurarama life yedu iri bho anditi eh, tete vakabva va vakabva va chiko chakabva chaitika next right ndakugara navo paipa yatete but you know kuti pamboitika zvinyaya zvakawanda ndandisasagare ndiinavo like zvandaiita kudhara ndaingo vanga varipo but at a distance but then chikuita zvinhu zvangu ndandiende chichichi hapana bho maizi ndobva ndatongende vati ah, ukona kuti chi eh, vana ava ufanira kunge tiinavo vatatotota aiwa its okay hatingavabuke ngativatsvagirei kwavo kwekugara mukuona ndope kuti ndandisasavape mafuta nandakutovaratidza kuti anogadzirwa sei ndotora voti unotora mastika ndikati i stranger imimi makunda takutsvagirai voti kwenyu kwekugara vapabata takutsvagirai kwenyu kwekugara muzvigarira muchiita business ndei mune muchingopiwa mari nangende tichidai tichidai tiri muprocess yekuita izvozvo ndopando kalafu pano nditsvaga achiti kismo eh, andibetray aende aimubatsira panga akasungwa ariye futi aitoti kismo asungwe pakuti ndiye aimanipuleta kismo kuti atuke vanhu vayavaya kismo asi munhu internet zvekudaro zvekuti anazodwa yaya namela atombovazivi aitumwa nani inini semunhu wandine soft spot naye ndikati ah, at least gore rese iri asiri pandiri ha ah, life yamuonesa moto anodzoka akuziva zvinhu zvake haorit ah, its okay ndobva ndatanomutora nangende patanomutora tikabva tienda naye kumba kwamai maka vatamutora vataenda naye kumba kwamai maka because inini handikwanisa kuvigira sister yangu chinhu even chero asingazvifarire ndinongoita pamberi pake kuti azive vandasvika vandatomusiya akagara mota nangende vandaenda vandatovauza ndikati kalafu wada kumurisai vakati handidi umuona munhu iyeye ndobva ndatotaura kunyaya namai makapepenge ndebva touya bva taenda kalafu ndopa akati handina kubhadhara rendi e saka kumba kwangu ndane three months ndisingabhadhare rendi e chino nechino e manje ndoita sei mai maka vasi kuda kuti ndidzoke padhuzesa ndikati aiwa don't worry mai makashuka maround hapana iripo mfana wangu andechi andipateni pandatofara kuti ah tete ndakuchiti tete vatambe nani nacolorful achinyatsovadzidzisa chi basa pandasvika kumba vandavati tete uya anonzi colorful e, muregererewo pane zvese zvaitadza nditi ndoa muchange muchifamba naye ndoda kuti akudzidzisei basa vapabata ndini ndakatovaita kuti vaite mashamwari vava mashamwari kudaro Kamfuwo ina hanzi kuziva kuti munhu akauya ane misheni rake raida kuita se raida kuita handiti vamashamwari vopepeya vari kutofamba vese vachienda kumadeliveries vachiita sei ndaziyei kuti vanhu ava vakutoplana kuti kuti ngende adanane nakalafo because kalafo ane chidhimoni chake chekuzvita asingarambwe nevarume vababata saka zvakabva zvanoitika pepayo eh, kalafu akabva anoti kuna tete eh, ngende anondida tete semunhu akandivenga vakabva vati kuna kalafu ngende hanzvadzi yangu anokuda anoda kutosiya maloti akatondiudza kuti anokuda iwewe anoda kugara newe apa ngende na tete vakaremerana kumuganhu havaonani imagine vavatanga kuronga kuti oraiti saka eh, vabva vatanga kuronga kuti vada kuenda kwasparks vonotaura nyaya iya iya kuti malota anondibata rhafu nei nei saka chakabva chatanga kuitika manje chachache kuti Eh, takafona tete vaya vainyengerana kuti mukutamba kwavo apa vese futi vanenge vasingade kubva pandiri but vanhu vainyeperana kuti eh, isusu tiri kuda kuita maloteri hafu tozobva panapa tozodii mukuona pachigame chavo chavaita se saka vangopapapanika kunyangirana futi but inini handisisinyatsori close natete handiti munhu wandiri close naye ndikalafu kalafu haakutanga kutiza tiza tete vaya futi plani yavo iya havachade kuita se havachade kuita ukunzwisisa tete manje ndopo wakabva watanga kuto kutobhoekana kuti saka kalafu ukasa kuda kutena futi maloti here against me hameno kuti vanga wakurongei tete ndopo vanobva vanonditi eh, ngende ari kurara nakalafu pwanya foni yake mufabati umudzingi ndichinetsanangendeaaa ndobva ndatora foni yani bva ndatora foni yakalafu kalafu bva atanga kurwisana nini achida kutora chi achida kutora foni yake ndo pandakaruma kalafu kalafu bva aenda patasara ka anditi ngende ndopaakabva andiudza kuti eh, iye nakalafu i think vakafleta avakafleta anditi but ngende munhu wekuti you know like mukanetsana nditi munhu anozorealiza kuti ah, but move randida kuita sarakaita se rakadhako saka iye paanonorejecta kalafu uya kalafu anobva anotsamwa ukuona bvatanga kupretenda kunge ezif iye akarara nangende akadanana nangende inini pandakaziva ngende pakandiudza chokwadi chese ndopandakanotsvaga kalafu kalafu ndopaakabva ataura kuti nditete tete vakandinyepera kuti ngende anokuda ndosika inini ndaitraya kusedhusa ngende because tete ndo vakandinyepera kuti chi ngende anokuda saka tete kwakuti ndipwanye foni yakalafu vaisaipwanyira kuti hanzi ndiende adana nakalafu because arara nakalafu because ndezvekunyepa but vaida kuti ndiipwanyire kuti ndisaone nyaya dzavo dzavaiplana vari two mukupabata ndopanda vanotsvagani kalafu vandafonera shamwari yangu vandamupa foni yakalafu indaziyai kuti kalafu watononyepera ana kisimo vaya vaya kuti ndine nhumbu yange ende ndine chii ndopatikabva tagadzirisana nditi tete wabva wati ndakuenda kumusha kunonzi kuti chokwadi chabuda ndakuenda kumusha kunoita se kueast vaenda kakumusha e, musatamboti kalafu akatanga kuramba achitaura nana kisimo wacho atanzi ndakazorara nangende ndine nhumbi yangende achitaura zvinhu zvekunyepa but ngende anzani tete nakalafu vanhu vaiplana zvichiramba Saka vanga vakupandukirana. Mapabata. Saka Kalafu ndopa akatanga kumanipulate situation yese. Ndo zvinhu zvakazotisvitsa patiri panapa. But Kalafu hana kurara nangende. Kalafu hana nhumbu yangende. It's all a lie. Inini ndopandakati ukonoti chi. Eh, inini ndodongotiona tete. Mungobve panapa chi. zvakanaka nditi ndokubatsirai ndiye ndakati kala fwa ndinomuona pamba panapa ye ndiye satani apinda mumba wandaimba uchi ndikati aiwa ndiye ndikaniitanatswa mufana wangu chi hapana sosososo ndokwandaika mutsvagira maid nini ndopazosvitsa zvinhu izvi patiri panapa but kala fwa naulengende havana zuva ravakambobvira varara vese inyaya dzekunyepa inyaya ungoti kala fwa akasangana nemechi yake kana tete vakatanga kupandukira but mwari akanaka kosi chokwadi kopedzera chinozongoita se chinozongobuda ukuona saka ava teta waitofunga kuti vari kurwisa ka but vaitosimbisa relationship yangu nangeende because kutraya kusejiswa kwakaita ngende ikoko kwakatoprova kuti ngende anondida because he was not tented anozosvika anozorara nemunhu anozodanana nemunhu nyaya yakatava changobuda nanabanga nyaya tikatoigadzirisa tikaita move on nelife saka inini i never saw colorful as a threat because anongobvira adananangenda anongobvira adananangenda ende iye wacho colorful uyu munhu wekuti kundifarira no handifarira hake handiti but munhu aitoona kuti ini ndoda mubatsira but ini ndakutotanga kungoona kunge colorful atongoriko nedhimoni zvichongorwo paari but inini zvese zvairongwa natete nacolorful ndakazviita fainda kuti ndikavaregerera munhu asina kutovaregerera ndingende ini ndakatovaregerera ndikatoti bho inini vandataewa vanongobva mune zvakanaka handiti but the ivo vanongoda kupotera picture yekuti inini ndiri munhu akaipa inini ngenda handide but kasituation kavo ka kakatoprova kuti ngenda anondida because he was not tempted zvakashaya basa saka ini nangu mindset yangu ini nanditi eh, handikwanise kurarama life yekupreventa kuti handidi kuti ninga uye padhuze neni bcause anogona kuzonditorera murume zviri nani nditotorerwe murume bcause zvinoprova kuti anga asiri wangu murume wacho in the first place ndo mindset yandinayo inini i can never be afraid kuti handidi kuzosangana naningi because anozonditorera murume zvikafanana vhale eh, vhale aitogara nangeendeka vatori murume nemukadzi but inge ndikatomutora ndikatomuunza kumba kwangu wani vakatoenda vese kuhospital ndikatosara kumba ndikadii why ndisina kuita brain dzekuti ye hazvitoti vhale nangende vange vari vega kana vakanzi vadzokerana kuda kwamwari ndinoto indorwadziwa but zvinenge zvatongoprova kuti murume wacho anga asiri wangu asiri iye munhu wangu sika ini anogorora milife yekutya kuti ndinge akauya padhuze anozonditerera murume ah, boys pane zvimwe ka boys zvakafanana memaka munhu wekuti vanga ukatovenga kalafu wanditi but vachazodzoka vatoo padhuze ka havana kumboramba wakamuvenga kuti ye malo kalafu wachazo eh, kalafu achakanganisa kuti inini nemunin'ina wangu tiwirirane because she knows her position in my life saka havafaniri kundityira that's why inini futi kuwirirana kwangu nakalafu ndinombobvira ndavavanzira ndosika ndinombobvira ndavavanzira ini ye kupinza nini mahure emumba ah, pinza mahure emumba inini ndichitya kuti hanzi ye handidi kutambana nengi because anozonditorera murume unotorerwa chinhu chako seiko Ndizvo zvikangofanana nevanhu vanotaura kuti ndatorerwa murume. Ane is because anenge asiri wako. Asiri iye murume wako wakapiwa naMwari. Hakuna munhu anotorerwa murume kana kuti hanzi munhu anonditorera sister yangu ndotadza kuwirirana nayo. Zvinoreva kuti haisi sister yangu haisi loyal kwandiri kwete kuda kuzoblema kuti ningi ndiyatoita kuti iye ndiye akazokonzeresa ndiye akazodai. Inini I don't give a fuck. I know who I am and I know my position mu life mangende. Saka I will never live life yekufenza ngende. Right, Bambera. chero akada kundisiya anokwanisa kutondisiya ndorwadziwa but ndinozongozvikamfota kuti saka zvinoreva kuti mwari maita basa maita kuti ndisiyana nemurume uyu pachiri netime pakuti haasiri iye murume wacho wandakapiwa namwari mapabata ndozvazve zvichireva saka inini unogona kutondidrowa ukawina but at the end of the day zvinozongofumuka zvotozoita kunge zvaweka in my favor ndo simba randinaro iro rananhova saka i will forever be protected by the lord because my intentions were always pure from day one my intentions were always pure mapabata my intentions were always pure from the first day saka inini handizotye ndikanzi yee ndozotorerwa chakati ndikatorerwa ndatorerwa zvinoreva kuti munhu iyeye anga asiri wangu yes ndosika muchiona kuti even mashandiro edu isusu hatishande zvekuhadhira because we believe in the lord we don't plan mastage appearance edu playlist redu kurekodha kwatoita hapana chinoplanwa but dhanzi rinozongobhurwa because pane simba ramwari panapa mukunzwa here nambwa pane simba ramwari panapa saka imi munozongomamira pakuda kudhurwa munhu aripiwa ndopanezongo pamunozongonokwarira mudhiri kana makatopenga muchiona masituations anoitika mulife mangu ekuti togona kutomamiswa tobuda tisina kana vanga mofanira kutyawo nazvo moziva kuti kuchitungiza motikari yakatemwa pepayaka yakatemwa zvekuti eh, astarting mota hapana kana akakwara kana inoko takarohwa nevanhu vanosvika kuma50 amheno hapana kana akakwara manzwa because pane simba ramwari panapa mukunzwa pane simba ramwari mm, saka musarambe muchinditaurira kuti hanzi e iwewe malote usarambe uchiunza nhingi padhuze hmm? saka mukuona kuti eh, dauti wo oh, kune vamwe vanhu vakaita samabridge wanzwisise type yemindset yangu zvekuti kalafu wanopenga zvekuti kalafu imbwa ndotozviziva but inini I, I, I, i believe in good over evil ndiye ndichifunga kuti ndiye ndine mindset yekuti ukashuwa munhu love anogona kunyara kana kuti anogona kuchinja brain kana kuti mwari achangomupfekawo because ndoziva kuti simba ramwari but kalafu iweweka wakamanipulata masituations iwowo ukati netsanisa nevanhu kuchitungwiza vahwindi president after wanyepera hwindi president kuti you are being held hostage asi situation iyi yakaitikirei yakaitikira kuti inini spraga madede nangende tizokwanise kugara pasi mm -hmm. because zvazongofumuka mm -hmm. kuti havasiriwo vakatirovesa iwewe vakamanipulata situation kuti mai makana spraga varimirane kumuganhu because unozviziva kuti Junior Spraga hadi kuva hana kumaka mai maka. Ndozvo wakazviitira. But uona ka tanadzo. Zvawaita izvi zvato zvatoita kuti inini nana isusu nana Spraga titowirirane. Because kutaura kuno takutonzwanana. Saka inini muri kuona kuti simba raMwari paipe pandinozorelaxira masituations pandisingamhanye mhanye kuzongotemba jaji wakusaid kwangu Mwari anozongopedza. But honaika zvinhu zvamaiita imi manditi muchida kutraya zvatozoweka in our favor because takuwirirana naspraga kusejusa kwawakaita ngende yoyoyo kwakatoita kuti atondiprove kuti anondida because anaurara newe ndizvoka ndizvoka handiti mm, mm. kozoitawo kamwe kambwa kanonzi ketina hondo dzauri kuita ketina iweyoka mm. dzatefumura kalafu zvaweka in my favor Ska muna chamuri kuita. Totipa ma details e order mimi. Chiko kukandirawo mari wewe. Kura dance. Kozi wakabura dance. Satani akenzwa na mari.
Mukatanga kuti colorful ndiye akatirovesa vanhu vakatirova kuchitumbiza vanhu vawindi president. Ende colorful anobhoikana na ngende na spraga because ndo vanhu two akatadza kurara navo ivavo. and careful antonge ane dhimoni rekuti varume havakwanisi vomuramba here because eh, and president hondo yese yavari kuitana ngendeya ndeyekuti vanoti eh, vanenge vachitorwira kalafu vanhu vakatiita rafu vanhu vawind president vawada kunyepoti vanhu vaspraga ende isusu tiri kunetsana kwati tiitana naspraga pakuti vana manake vaya vakambotirwa last time vakanokudikira neneika eh, ende madeda akatofona akatotaura akati handisirini akaudza ee eh, akaudza bosi vedu isusu bcause isusu namadede naspraga like tiri musame group remusic raambassador ra afia saka madede akataura akati it doesn't make sense kuti ndikurwisei because ndoziva kuti kukurwisei kwenyu ndinogona kutorasikirwa nebasa pakurwisana nemi because isusu namadede paakanzi akushanda nesu takatogariswa pasi tikanzi nyaya yachose yapera saka hapana zvamuri kuita muri kutongoita kuti vanhu vabatane that's why muchiona isusu tisingazomhanye mhanye ndo point yaitaurwa namai makapepe kuti inini andikwanise kurwisa murume kurwira murume ndingatonamatire murume tiri kuti chinhu kana chiri chako at the end of the day chinozongodzoka kwauri haupotsani neblessing rako mufanira kuziva chi mufanira kuziva zvinhu izvozvo zvakafanana nekurohwa kwatikaitwa kana kumbari kwekuya patikatomamiswa namai makauzvitongesa taitozviziva kuti kune hondo but tinobhilivha muna mwari tobhilivha kuti we are good people of course totadza but we've got pure intentions saka mwari anotifarira takatokuyaenda kuchitungidza kuya kuya namai makatiri two tichitoziva kuti kune vanhu vada kutiita rafu tikasvika tikatobhura dhanzi tikamamiswa asi takabuda tisina kana scratch this time patikaenda futi kuchitungiza apa taitoziva kuti kune honda asi takaenda tikabva pasina kana akuvara that's why mutonoti tikanetsana nevanhu hativasungisi because itoziva kuti nature inobalancisa the universe will protect you if you are a good person you don't have to stress yourself uchiswera uchi unopedzisira newe watovawo muroyi Life yekugaya uchingogara gaya hora yakaipa. Saka inini I taught myself to always see the good in people. I don't concentrate on the bad. I don't give a fuck about the things that you do zvakaipa. Kana kala funda ichizongoona zvakanaka chete. Zvakaipa ndanguva yekuzviona. Ndikati inini ngandingofambe ine kuti kala fu akandibatsira ndakasungwa. Saka for that fact ka nditomufaririra izvozvo zvekuti iwa unonditadzira inyaya dzako inini newe kusaidi kwangu ndiye chitoti tikuwirirana saka ukandidrohowo inyaya dzani inyaya dzako pakuti inini kusaidi kwangu ndikada kurarama life yekuona kuipa kwevanhu neniwo ndopedzera ndamuroi saka inini i will forever do good by people because ndosaka ndiri blessed Ah, yo, ndobvunza nalo background kwangu kumata kwako mfana. Maizi, we choose to see the good in people. Mai makapa vakauya kumba wacho na colorful. Vakatoti ah mwana wamai colorful anenge achinja chichi. Ah mazana kutombo it was serious ne business. Let's concentrate ne izvo zvoka zvakadaro. Because ukada kuti ninga kanditadzira saka ndifanira kumuregerera unorarama uri bitter. I choose to forgive because it gives me peace. I choose to see the good in people. because it gives me peace handidi kugara ndichingogaya hora handizvide saka ndinotena ablind eye kuzvinhu zvakaipa ndoconcentrata on the good pakuzoti inini handikwanise kurarama ndichifunga kuti munhu ada kundigaira hora ari kundifungira zvakati ari kundifungira zvakati because unogona kutopesana neblessing yako nenyaya yekugaira saka inini kuzozvipinza mumoto kandichibhilivha kuti ndikuda sinokwara pane simba ramwari panapa zvakanakireiko kusaiza maloti zvinokubackfire skenini ndo pane logic yangu kwete kuti hanzi ndiri munhu akaoma musoro kalafundo toziva kuti mati but inini i just choose to show love because that's who i am that's how i operate but musazofunga kuti ndakapusa kupusa handina i choose to see the good because ndikada kugara pasi nchi calculate situation ka chokwadi ndinozochiona ka chototanga kundistressa saka moto yangu just to go to the lord protect you chete ndozvikuitika saka mukuona tete manje ava vakangofanana colorful because vatongoriwo musiki pakuti vaiti hanzi he ndakuvati vakuti hanzi he ndohura because ndezvida kuchengeta mama like really nemari inaupdate vangende and the first red flag ndo yakangondiratidza kuti tete munhu asiri bho because orit lets say chero zvanzi mai vako iyoyo vanokutuma kunohura unozvitaurirei munhu anonyaya mai vake ndiye ndichiona but ndiye ndichikungoda kungoavoida kungoti aorit ah, ende dai ndiri munhu ane dzvene ndaitonovaudza mama but andaombovaudza ende isusu patakaenda kumba kwamama wange ende togona kutoenda tisina mari ded wange ende ototipa mari infet kumba totokuenda tiri pamahwani like patatiri parani taitoenda ikoko ndienda ane mari ane benzi asi havamutsamwire mari vozotsamwira iwewe eva oenda futi kuna mama vaye otiraya futi kuda undipesanisa navo so inini pandakazoziva chokwadi kuti kismo aitomanipulatewawo anditi kalafu anga ari patakabva kwamachipisa kalafu akabva apinda mumba but ndakurara isusu vatasara tikagara mumota pandakavhura foni ndo pandakaona eh, shamwari yangu yandisendera screenshot rekuti anonzani rekuti abuja rekuti rekuti kismo kuti kalafu anga achimanipulata situation ndo patikazoziva chokwadi kuti kalafu isu saitoti draw ndo pandakabva ndati rega tiende chii kumapurisa ipapo ndanotodeedza munhu kuti amuruki aida urukwa musoro ndobva ndatodeedza munhu anoruka bva ndatomuti fanorukwa bva taenda kwamachipisa kunotaura nemapurisa bva vatirambidza kumuona kismo vachiti manei bva taenda mboka kismo bva tatoudza landlord wepamba pana kismo chokwadi kuti i am very sorry chichi but autirai kuti makuseni hapana kismo aita sei aburitswe bva tatanga kutsvaga munhu anogara nakismo zvikanzi aenda bva ndatanga kutsvaga nhamba dzamama wakismo bva ndadzishaya patadzokera kumba patikadzokera kumba kalafu waya paakaonawo kuti ini ndaziya chokwadi akabva angobuda mumba bva akangosiya foni yake pataenda kumapurisa isusu takutya takutofunga kuti eh, since uyo ane zvainyepa pamwe atoenda futi kuda unonyebera kana vanhu kuti hee ndandikakidnepa ndatiza koz akasiya chi akasiya foni yake mukona pataenda pamaubra police padhuze nepatogara ngataexplainera avo vata rega tinge kunyorerei chi report ngatadzokera kachi kumba ini andaudzinga kalafo akatiza ega mukunzwisisa makuseni bva ndafonera mupurisa aita nyaya apa remember me and ulenge ndita finish ogweru tabva kugrave gweru bva tindo bulawayo tabva kubulawayo ndopa tikasvika achiti he handisi safe he chino nechino tikati karega tiende unosungisa kisimo kuti timubatsire ngona saka ini nange ndetata nehope uri kuona saka patakazofonera mupurisa makuseni anga sikadairi foni i think around 5 am patapedzera tabatwa nehope zvekuti inini ndiri kubva kumuka saka kismo handina kuzovana chansi yekuonana naye kuti ndimuonese kuti kalafu wari kukumanipulator and so forth and so forth uku kutomuka izvezvi tiri paservice station tiri kutenga tiri kutenga fuel takumba kwake kalafu akabva auya nevamwe vakomana so ndobva apinda mumba ndopandakabva ndavaudza vakomana vaive vavati orit vapinda mumba ndo vhidhiyo randakazorekodha ndichimubvunza kuti kwewo kalafu wainyepererei kisma kuti une nhumbi yange ndi wainyepererei kuti zvakati waiziva ndichimubvunza pepe ai ndina kumudzinga akati akaenda ega kana fo akaenda ega andomudzinga imagine kuti inini ndaitomubatsira kuti agare nemwana wake ndikatomutsvagira maid mukunzwa maid yeye atosara pamba pangu maid yeye pakaini paenda kalafu atondibvunza pandamuka izvezvi akanditi saka inini ndoita sei ndiverengere ndakuenda ndikatomutaa chingoshandai muri two namaid wangu bcause iye maid wacho yeye ano pay yake it's supposed to be 120 saka ndangoti ah you know what don't stress iwe uchingogara month end ndokubhadhara unongobatsirana basa chi namaid wangu inini mapabata but ndandatomutsvagira maid kuti aite like ndaida ndaida kungomubatsira bcause ah, ndotofila kunge ane dhimoni rinotomushandisa risingade chakanaka because she's not loyal to anyone kismo wacho anenge achimiitira utsinye inini wacho no anenge saka uri munhu akaita sei even pasituation yekunhamo yai akangomhanya akapinda bedroom mangu ndakarara achitora achitora inonzi chibhutsu zvikanzi ndiri kumhanya kuri kuenda kunhamo ini nditori kuhope ukona ndopa akazondisendera meseji achinditi ndisenderewo mari yetransport bandazomusendera 15 dollars yekudzoka kumba mukunzwa but pakuenda kwake kunhamo kwese nechiika aitochaka kutonditiza hameno kakutonitiza kaayiita uri kuona pandatoniti aiwa haisi danger chi mfana wangu pabhoo enda padeni vandamusendera mari yetransport akandise ezvo iye pandakamusendera mari akapadelete aka anenge achida kugadzira tray uye kuti ndiri kubatwa rafu ukuona but eh, inini i don't wanna lie eh, ndaitonetsana ngende nepamusana pakalafu wachida kuti aende papabasa ndobva ndatomuti inini ndida ungoti ubve panapa uchinogara chi uchinogara zvakanaka saka vandatsvaga maid kuna mamoyo maid maid vauya mwana ari safe saka kalafu akabva andisendera message futi ari ari kunhamo zvikanzi baba amiya vanoda kuba mwana ndanetsana nawo kunhamo i think hamheno zvakatonyepera futi baba amiya kana kuti mali otanga kuramba nemwana wangu here kana kuti kana tomuti aiwawo kumate kwavo sha toamamisa ava vambotore chi mwana ndopaakanditi ndisendere mari andamusendera 15 eh, jera akati ndisendere mari manheru anozokwanisa musendera because ndandaperekedza ngende studio kwaoskid ini ndibva ndazotiza ngende ndibva ndadzokera kumba saka ndakabva ndatomuonesa kuti handina kuzokwanisa kusenda mari because ndatiza ngende inini zvezvi ndiri kupi ndiri kumba saka ngende paakauya ndopandakabva ndamusendera 15 dollars ende some ndobva adzoka vatodzoka pepe akadzoka ndiri kugweru saka mai maka vanga vakauya ndobva atonditi handina mai maka chichi apa mai maka vanga vasingamufarire kalafo vakatoita kakubva pandiri nepamusana pake vandatomuudza ndikataiwa dondwari she will come around mai maka havana utsinye havana kumbokuvenga zvekudaro shuka marauni ende zveshuwa mai makapa vakauya handiti vakabva vatongomuregerero kalafu uya uyabva vatanga kutongomutreata just like me vachitowirirana naye zvese chichi but parwarwa pepe parwarwa pana kalafu pepe anotonzwisa tsitsi kalafu anotosiririsa because inini i think ane dhimoni because there was this other day rainditi zveni here araiti kufamily kwedu isusu eh, ded vake vangu vari n'anga here watinoti takuroorwe munhu kana tomukata ndikati a ah, iwe shaa iwewe you must just take responsibilities for your actions inini handibelieve muzvinhu zvekuti hanzi hee mamhepo ekufamily iwewe take responsibility for your actions kwete kuda kukavira chihure uchiti mamhepo handiti ndobva ndatomukata but inyaya akatomboita kunge aita se ada kutaura kuona ende iye kuti inini ndinomufarira nditozviziva but amheno kunge pane force inotomufosa kuita zvaanenge achiita zviya zviya because ahadi kugarika kalafu even akagara mumba mune giza kuti ageze chaiko ahadi um, imba yangu yakakura guys ine mabathroom ekuti iye anobuda geza isini mvura isingapere kasi hakwanisi kana kugeza unotoita zvekutomufosa kuti iwe geza ndikakubuda ndaitosara ndichimuriminda pane dzimwe nguva dzekuti ndindendaenda samwe kana kuti ndendaenda out nangenje ndova ndati tinozosangana chi after chabva out kukona because ngenda yanga aiboikana naye but munhu futi wekuti ngenda anondinzwisisa ndingada kundisapota sikaingoti ah, oraiti chi its okay kukona but inini ndongotirai ungoti hange ndi kana chindiendisa out toenda tega ini ndozo ndozobatana naye kana later ndotomuti uya kuno kwakageza kwauya kuno kusina kugeza da kudzinga ukunzwa chero ukaenda unomitisa installation anoitwa installation asi aidopedzisira kukamwa musi waabuda mushop macho maiswa installation imomo ndichimutengera hembe vanhu vachimuseka ndotomukavhira kuti aye wakalafa ndotenga hembe nemari yake chichi but waiziya zvekutoti e eh, musiki ndotozviziva but ndaingotirai ungomuprotecta ukunzwisisa ndaingotirai ungomuprotecta ungoti ah, you know what maybe ukashowa munhu love bcause ini ndaenda kuzosara ne guilty conscience yekuti ah, pamwe dai ndisina kubatsira munhu but i don't even understand kuti ndiri munakaita sei because chero izvezvi kuenda kwake kuri justified kuti ndiye akanditiza i'm still stressed about he ndichiri kungofunga kuti hey, hey, ah, i don't know but uh, pepeka she can't be saved waizia that one she can't be saved she can't be saved well, waizia so inini plan yangu ende nezuro ndakatomusendera namba dzabruno ndikatomutisa inini bruno akandipa mbhedha mukona akandipa mbhedha wamaid wangu ndakatengera maid wangu bed ndobva ndatomupa to do list ndikati your son needs a phone your son needs my choice so I'm, i'm just gonna make it quick ndingokutengere zvinhu izvi izvi uende because uh, ngende achadotoramba uri panapa chichichi okay fine that was the plan maid atouya zvese bho ndikatomuti ndipe namba dzababa amiya ndikataura nababa amiya kuti wo eh, vapoti vachikupa mari usaite zvekudanana navo ndida uvaexplainira